Omer Dilsoz nivîsî, Di yek rêzî, ev peyv di lîteratura me bakûriyan de nûye. lê Başûrî ev çend sal in gelek caran guh li vê peyvê bûne û di lîteratura wan a siyasî de vê peyvê cihekî tê re xwe bilind çêkiriye. Ew baş lê beled û nas in yekrêzî, li Başûr bi taybetî di konteksta yekhelwestiya dîplomasiya navxweyî ya Kurdan de ji xwe re cihek vedaye û bi taybetî ji bo destûberkirina dîplomasiya navxweyî hatiye bikaranîn. Kurdan li dora vê gotina ka em bi yekrêzî helwesteke siyasî di dîplomasiya xwe de cî bi cî bikin, gelek kap avîtine ber hev û bi salan li jêr û jor li rêyên yekrêziyê geriyane. Hê jî ev ger berdewam e. Aya em ji vê yekrêziyê çi fam bikin? Yekrêzî di mijarên milî û giştî de yek gotin, yek helwest, yek polîtîkayê destnîşan dike. Ku me mes jî ew e bi taybetî dîplomasiya li dijî derve li ser van xalên yekrêzî lê pêk hatiye bê meşandin. Bi gotineke din wekî konsesuseke navxweyî ya navmala kurdî tê zanîn. Xasima ji bo yekrêziya dîplomasî di nava me de çêbe serê pêşîn divê li yek rêz girtinî çêbibe. Ku ev çênebe yekrêziyeke tam û karêger dê gelek zehmettir be. Alî berî her tiştî divê fêrî rêzlihevgirtinê bibin. Ne ku aliyek li ser ya dîtir nîrê xwe bişidîne û kontrolê bigire destê xwe. Ew ne yekrêzî ye, ew yekserî ye ku hemû serên dîtir tên kurtebirkirin. Kurtebirî dijberî yekrîziyê ye û tê de serfirazî tune. Bereva jî despotî heye. Siyaseta cîhanî di her halê xwe nîşanê me daye ku pirrengî û pirdengîya li dor yekrîziyeke firetemsîl bingêha demokrasiyê yekser e. Ev a lêk diyê meseleyê ye û pê navê em niha ewqasî tevdin. Niha meseleya me ka em vê gotina nû ketî nav lîteratura xwe çawa nas dikin û em ê çawa miamelê pê re bikin. Berî niha li Bakur em pirranî çavnasê gotina tifaqê bûn. Gelo tifaq û yekrêzî heman tişt e? Di warê manaya ferhengî de mirov dikare her du gotinan di kontestên nêzî hev de têbigihêje, lê ferqên wan hene. Tifaq pêkhatineke mutleq e, ku bi taybetî li bin sîvaneyekî pêk tê. Ji bo tifaqek çêbe banek ji re lazim e. Pêkhateyên tifaqê pêbendî, helwest û rêgezên vî banê ne û wê ji xwe re wekî destûr dizanin û pê tên girêdan. Heçî yekrêziye berî tifaqê, durustbûna pêkhateyan li dora heman rê û helwestê ji te dixwaze. Bi herdû alî ve rêz li hev girtin, qebûlkirina reng û dengên hev bêyê dex û pîkoliyê. Diyekbûna digel rêzgirtina li ferq û cudayiyên hev ji bo yekrêziyê pênase herî baş e. Yanê tu yê hem bi ferq û cudayiyên hev rêzî bigirî û hem jî karibî ligel vê ferq û cudahiyê di warê dîplomasiyê de yekhelwestî û yekrêzî bi pêş bixî. Ev têgeh balê hem dibe ser hevgirtineke navxweyî hem jî yekhelwestiya di siyasetê de. Yekrêzî ji koalîsyonekê gaveke pêdetir e. Ew li gel koalîsyonê amaje bi konsensusekê yekhelwestiya neteweyî dide. Axir em Bakurî fêrê peyva yekrêziyê dibin. Lê aya em ê karibin fêrên tesewira wî bibin? Ew hê pirseke di guhê gê de ye, wekî di stranekî de hatiye, Werne rêzê, werne rêzê, bigirin berdin werne rêzê, bi hêviya rojên xweş û ronî.